You don't have to spend money to be kind. It is the processes, chymod, y pethau chi'n chi wneud. It's, fi'n dweud trwy'r amser, sa'n pobl yn prynu ceir wrth ni, ni'n edrych ar ôl bobl. Os chi'n edrych ar ôl bobl, byd nhw'n prynu ceir, a bydd arian yn dod. Os nad ych chi edrych ar ôl, falle bydd nhw'n prynu un car, Sa nhw'n mynd i dod nôl? Os chi'n edrych ar ôl bobl, maen nhw'n dod nôl i chi, chymod? Chi gorfod bod yn onest. Os chi'n edrych ar ôl pobl fel teulu, a maen nhw'n teimlo fod nhw wedi cael ei edrych ar ôl fel teulu, bydd ti'n iawn. I dweud y ffordd arall, mae ni'n pysodi yn y cymundeb, a mae cymundeb yn pysodi da ni. Customer service, os chi'n edrych ar ôl bobl, maen nhw'n dod nôl, full stop. A os chi'n edrych ar ôl nhw, sa chi'n mynd i golli nhw. Pethau ni'n neud yn y cymundeb, ni'n helpu da, o'n ni'n neud food banks, pan ni ar gau yn diwrnod lockdown yfe, cefnogi'r Tinman project yn yy yy yn Narberth. A mae'n gweithio i ni. Mae pobl yn gweld e, pobl yn ei... Ac maen nhw'n gwybod ni'n bobl i prynu ceir wrtho, achos ni... ma- ma- ma- ma- ch'mod, maen nhw'n trysto ni. Dwi'n mwynhau wneud e. 'Na beth sy'n pwysig. I dweud y gwir, ch'mod, mae pobl yn dweud i fi, yn dweud, Oh, it's a very selfless thing you're dea- doing here and doing that. I th- I see it as a purely selfish thing, because I get so much out of it. Pryd ugain mlynedd yn ôl, ges i damwain wael ofnadw, ch'mod. Uh, o fi yn uh, wheelchair am blwyddyn ar ôl, uh, uh, ar ôl ni. A canwydde popeth i'r tîm i cael fi cerdded nôl to a i fi, fi hunan. A, a, a unig ffordd ti'n neud e yw gweithio'n galed. So os ti'n bol yn gweithio galed, if you appreciate what people do for you, you want to do a bit more. Ti'n gwybod, whatever you take out, put a bit back in, efe? A fel dwi'n neud lot i pethe yn yr ardal, ma' pobl yn cefnogi fi a prynu ceir wrth yy wrtha ni. Ch'mod, ma' ma' rai bobl yn gallu weld, t'mod, pam ti'n neud y pethe fynny. Wel, ma'n gwitho yn d- dros y bwrdd i gyd yfe? Mae'n gwitho i'r busnes. Dwi'n ca'l lot mas o fe. Mae'n dangos good shampl i fy plant fi, fel ma' nw'n tyfu lan. Ch'mod, os chi'n edrych ar ôl pobl, ffwls- yn unrhyw yym Unrhyw beth ti'n neud yn bywyd, mae'n mynd i dod nôl i ti, nôl i ti. Full stop. Trwy'r amser. Tîm, odi, tîm, tîm. Tîm, mae, mae, un eiliad. Na, pwy dwi'n credu yn, yn y swyddfa fi, fi'n credu mwna, mwna really bwysig. Hwna beth ni fel cwmni yw beth i fe. Os chi'n edrych ar ôl y bobl sy'n gweithio dyn ni, Chimod, os ni'n mynd mas yn noswaith fel i uh, go-kart yn rhywbeth, hwn sydd gyda ni, achos mae'r teamwork yn uh, mwy bwysig na dim byd. Dwi wedi si nawr, os maen nhw'n rhywun naw o gloch yn y bore, maen nhw'n rhywun mynd cwarter wedi saith yn y bore i fi. Achos, achos maen nhw'n gwybod wedyn, os maen nhw eisiau awr fan hyn i wneud rhywbeth, dwi'n dwi, dwi bol yn wneud e. A fi'n fi cael popeth mas o bobl, y uh, uh, uh, tîm i fi i gyd, maen nhw'n ma nhw, ma nhw absolutely Grêt i fi, timod. Os dwi'n edrych ar ôl rhywun, byn nhw'n edrych ar ôl y cwsmer. Os maen nhw'n edrych ar ôl y cwsmer, byn nhw'n edrych ar ôl fi. A mae'r cylch mowr yn troi. Fel na mae'n gweithio. Mae'r ma rôl yn troi drwy'r amser ydy. Chi'n cael mwy mas o'r bobl. A chofio, os mae trafferth da rhywun, mae'r ma drws yn agor, mae'n gallu siarad ni, hyd yn oed popeth, yn rhywbeth personol, ni'n gallu ffindo rhyw fath o ffordd y mas. A dwi wedi cael pobl yn dweud, Ian Gravel's just a do-gooder. But nadi, it, it, it's ingrained in you. It, ma, ma, it, fi ffili byw, byw fy mywyd heb ddo helpo. Sa'n jogan, chi offer gwrth gweithio galed, chi offer wneud uh, plans, chi offer gwerthu ceir, a ti'n bod,